Yoo, saa berɛ yi yɛkyia nnipa bi berɛ biara a wotie yɛn de wo ba Ɔdomankoma TV. Yeah, yɛma wo akwaaba de nkyia kɛseɛ ma wo saa berɛ yi. Megye die sɛ Nyankopɔn adom nti wo ho yɛ. Yeah. Ɛnne nkuranhyɛsɛm ne sɛ, Sɛ ɛnnɛ woanhu so a, ɛkyena wobɛhu so. Ɛnnɛ woanhu so a, sɛ nnɔnsia no ɛbɔ mpire no six na ɛbɔ two times a day na sɛ nnɛ no Baako koraa ammrɛ wo improvement, baako koraa ammrɛ wo biribi papa biara, baako biara ammrɛ wo nkɔsoɔ, baako biara amma w'adwuma ampagya nnɛ, w'ade tɔn yɛ basaa. Ɛkyena ɛbɛyɛ yie ama wo. Yɛda ase. Saa berɛ yi, wo a wotie yɛn, sɛ wo nsubscribe yɛ a, bɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe channel no, ɛyɛ Ɔdomankoma TV, na bra bɛka wɔ Ɔdomankoma abusua no ho. Yɛwɔ nnepa bebree, nnepa bebree de ma wo. Na woasan alike, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ like. Like no nso ɛhia pa ara, bɔ mmɔden sɛ wobɛ like. Yeah, yɛda onipa bibire biara ase. Anwummerɛ yi anaa mpɛmpɛnsoɔ yi, yɛne wo ka nsɛm mmienu mmiɛnsa bi kakra. Ɛne sɛn? ɛne sɛ Ghana awuto awuto awuto awuto no adɔɔso too much. Awuto no adɔɔso too much. Nansa yi ara na um, yɛn nyinaa yɛnim sɛ Bishop Bernard Kwame Nyako nya ne baabi kɔɔeɛ. Afei yɛanka bi anhyɛ mu, yɛanye bi amfiri mu. Yɛn ankasa ankasa ankasa ankasa yɛn actor a Ghana yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛnam ne so na ɛmaa Ghanaian moving, Ghana moving industry tumi nyaa fapem papa wɔ Ghana ha. Yɛnim sɛ na Akin ne Pɔpɔ, sɛ mobɛkae a, which is two thousand and three sɛ two thousand and four, hwɛ wɔbaa Ghana, mese National Theatre yɛn mma sɛ dɛn. Saa berɛ na nnwomtoni bi a na yɛfrɛ no um, Talibom Chaka, sɛ mobɛkae paa a. So ɔda aseɛ, ɛnom nyinaa kɔpɛ fam waseɛ. Wonim, na saa nkurɔfoɔ yi bɛtumi aka sɛ Afrika deɛ na wɔn abu nam baabiara. Nso agya kuo bɔ mmɔden de kakra kakra kakra kakra kakra ɛba bɛsɛe wɔn adwuma nyinaa ma Ghana movie industry no ɛba bɛgyina ne nan so ɛwɔ Ghana ha. Yɛanka bi anhyɛm yɛkɔte yɛse agya ko de ne kaa akɔkɔnya accident a yɛ ne convert foforɔ a watɔ wɔde akɔnya accident ofiri nkran ɛkɔ kumase ama wakɔnya wawu Wahu sɛ ɛbaeɛ no, ɔdoma nkuma, yɛmpepere yɛn ho na yɛmpɛ sɛ yɛbɛba bɛma um, yɛtiefoɔ no yɛde nsɛm biara bɛba a ɛnyɛ nokorɛ. Nti yɛbɔ mmɔden nya ntoboaseɛ doodom baabaam hwie gum ɛfom ɛne sɛ saa bere yi yɛreka kyerɛ wo sɛ nsɛm no a wɔn kan no nyinaa no ɛyɛ bosirimaka bosirimka wɔn tee da Na yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔtie AKA Budam. Ɛyɛ Kofi Adu. Yɛnkɔtie n'ano asɛm. Ɛberɛ a asɛm yi siiɛ no, na wɔteeɛ no, n'ano di yie a wɔde baeɛ. Mom yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔtie. Yɛba a, yɛbɛsan atoa so. Anammɔn tu yie ɛne sɛ de nneɛma bi a woyɛ bi. Na menim nnipa a ɛhyɛ akyiri a wɔyɛyɛ saa. Bɛɛ mfie kakra a atwam ni, masiesie biara daa wedeɛ ɛdi twam koraa. Kaa bi a meyareɛ ɛna menyaa accident ɛno ne me kasa yi ɛsɛ metiri ase. Menim sɛ deɛ ɛsisi wo bo fruit no sisi a me ne wo kasa yi a woaa woahunu bi. Ɛyɛ m'ani ara me nipadua yi na ɛkuta me. Mentuu kaa two days no a wɔka no na mentuu kaa. Ɛnnɛ ne da a matu kaa kyɛsɛ. Meyii me ho ano wɔ mfidie so kakra, enti nyɛ saa na ɛteɛ. Me ho yɛ den paa. Ford, Mereba na me ti ate wɔ Nkran ko no akyi. Sɛ yɛnim sɛ Nkran no, ɛɛ, matena hɔ akyɛ, ɛna mekɔ na meba, ɛnyɛ adeɛ nti hɔ ara ne baabi a bi a menya no. Nti menim, nna foto no koraa sɛ wɔde bɛto hɔ, picture no, ɛyɛ eleven years back, award bi a mekɔgyee wɔ Golden Slip. Saa da no, ana wɔde saa tikya eh, saa tikya no na wɔakɔ yie ba abɛkyerɛ nti woyɛ mu a nti deɛ nipa no ase wohwɛ tikya no koraa no ahwɛ ne ne yɛ a ɛyɛ a ɛte sɛ na akyerɛ sɛ o akyerɛ no anakyɛ nipa no menim deɛ ɔde yɛ wɔ ne sɛdeɛ ɛno yɛ alɛskofiadu aka agyako bidam nkɛse no akyi ɛna agyako agyina so no hyɛ saa nsɛm wei sei no yɛ a na de hu ne ade mmɛtɔ mmusua, bɛtɔ mmamu no nyinaa so nti nyɛ nsɛm papa a ɛsɛ sɛ Ghana sosɔ so. Sɛ da ha me bebree na ɛda ha me a na ɛyɛ madɔfo ɛdɔ me because sɛ na nnipa ɛfrɛ me no ɛnda nnipa bɛ thousand deɛ na nya nnipa bebree bebree koraa so a mantumi amfa because yee kasa yee su ɔwi ɔwode so a na yee ba ne ade no na ɛde ɔbrɛ ɛna ama me na obebree su koraa fra esu wɔ su Onya tee nka no koraa a, ɔnkasa bio sɛ obi resi saa na kyerɛ sɛ ɔkɔɔ n'abati. Enti yɛ ha adwene sɛ wɔbɛma nnipa bebree panike wɔ system no mu. Ɛnyɛ ade a ɛyɛ ade papa a ɛsɛ sɛ nnipa bi hyɛ kɛse no yɛ. Yegu so, yegu so, yɛnya nhu yi, na ɛyɛ dɛn ara a, susuane de bɔɔdehunu bɛba akodu deɛ ɛyɛ. Na ɛsɛ sɛ nnipa te aseɛ sɛ nnaadaa yɛ mmara. a yɛte hɔ a, yɛtumi siesie mmara no ara a woa koraa bɛka sɛ wei kɛkɛ, nanso na ɛnyɛ kɛkɛ nti sɛ deɛ ano asɛ wɔ duro no, ɛna nnuru hɔ. Yɛbɛka akyerɛ wɔn ara no sɛ, ɛyɛ a na yɛtaa de di agorɔ sɛ wobɛdi sika nanso wobɛda gyi. Ɛtɔ da a, yɛn ni ye. Yɛnya sɛ yɛyi ho ano baabi a, ɛnyɛ dɛn? Ɛnyɛ yi. Ebia nnipa no koraa yɛ sɛ yɛnnyaa wɔn, na mmara no kyerɛ sɛ yɛnnyaa wo. Enti wɔnyɛ adwuma papa na ɛmfa mmɔ wɔn mmaa no ne nkyirimma na sɛ ɛmpa no kene, wɔnsi system. Ɛyɛ W'ankasa ɔkyea me anim asɛm a daa wotaa ka sɛ Nana Wasom a, ɛna ɛda hɔ no. Hwɛ saa nneɛma na Ghana ha sɛ yɛyɛ no, ɛmmoa yɛn o. Ɛmmoa yɛn o. Wotumi tena ase ara, wotumi tena ase ara o. Etumi hyɛ da wɔ bi ba a yɛanyinsɛn na bosome nkono. Enti w'ankasa ankasa wo papa, wo maame, wo nua bi na obi de saa deɛ di na anka ɛbɛyɛ wo dɛ. Hwɛ, wonim, yɛwɔ sika bi wɔ hɔ saa a wobɛpɛ, na fa kwan papa so fa pɛ sika no. Sika bi wɔ hɔ saa a wobɛpɛ, wobɛnya, but woanhwɛ yie a, wobɛdi sika nso wobɛda gyii. Wei ne yɛkɔkaa yɛse yɛnyɛ no. So ahu, yɛkɔkaa yɛse yɛnyɛ. Eti wo ankasa ankasa no wotena ase, wo nni ako no wotena ase. Wonim, Ghana ha deɛ nkurɔfoɔ asu paa o. A wei a na wafrɛ na yɛka no sɛ yɛate sɛ agya kɔ awu, yɛ customers na ɛyɛ ɛyɛ den. Nipa yɛ surprise wɔ nneɛma. So ɔne yɛ sɛ agya kɔ awu no mo nka. You see? Ɛna wakɔkɔ te ne voice no. Enti onipa ko a wɔyɛɛ saa deɛ ɔdeɛ na wobɛnya. Owuo nso yɛ adeɛ a yɛde di agorɔ. Aa! Owuo, ɛyɛ adeɛ a yɛde di agorɔ. Hwɛ, wonim, me ankasa me kurom, Kwawu Oboo, ɛna yɛka no sɛ maame aberewa bi se ewiase afono no wanyin dodo nti wɔrekɔ akɔku no. Wafa ahoma, ɔrekɔ akɔku ne ho. Ɔrekɔku ne ho no ara na dua yi mman firi soro, dua buiɛ firi soro ba. Maame no mmirika a ɔde tuiɛ no, Owuo nna fam. Momma yɛnhwɛ saa adeɛ no yie. Yɛda obi biara ase. Hwɛ sɛ wobɛ subscribe na wahyɛ de ama nipa biara na wa like. Yɛda mo ase. Deɛ ɛbɛsi biara ɛbɛsan ate mo. Mobɛsan ate yɛn nka. Yɛda onipa biara ase. Yɛda mo ase.